Mbuya mono, bono ngochia gosoa tore ase eng'ana y'Omonene, na oyo iga ye Peter Isoe, ogochia gokwana nainwe goetera ase eriogi ria ekanisa ya All Nations ya iga Arlington, Texas. Oyo ochia gokwana naintwe rero, na omong'ina Jane Ondiegi. Omoeldore bw'ekanisa nee Elijah Moriango, nere oywo okwana eria kabere, nabare nabariganirie motegerere ring'ana eri, ekiagera neri ogotonyoria igoro y'ogokwa kwa Omonene Yeso Kristo ase omosaraba igoro y'ebibe biaito, naende otebire ng'a nairane gocha. Nairane gocha gotuoyia muna motegererete iga, eng'ana y'Omonene nabo egocha gocha ase more, goetera ase eriogi ri'amachini aya iga arosirie na mwanyabanto, rakini Omonene osesenirie egere monyetegerere. Tosabe, Omonene Nyasae mbuya mono twachire asore, totagete otorende otorae otworokererie, oe intwe oyore gokwana naye bono, nigo gwatorosirie, enkoro eye yaye yane na omonwa one. Osesenigwe korwa asore, aye Omonene Tata omosesenia mbuya mono. Nimbwate amasikani ase omopastor, ekiagera nere otoeire ribaga eri, ekero yatebetiwu ng'a ngochia koa bare abara abara abarisi abara abaai aba aba elder ribaga. agateba ningochi koraa ngochi gokwana tore, agateba richena chiaino ngochi gokwana bare rituko erimo, riarenge egento kiarenge rahisi, ngachaka korengereria, nki ngochi gokwana gose bono iga. nigo omanyete amang'ana aane na amange, naende ndakwane amang'ana amange mono, ekiagera omong'ina oyo iga na omoyo ere na omonto bwa omore omotang'ani bwekeombe kiama kiamasabo gie ekanisa. Naende ekero achiete egasi, akarengereria. Riongo ri- riongo nere ribaga rie chidakika emerongo ebere lakini omonene nandae aende nkwane eng'ana engiya. Nakorengera rikwane nkori ng'a ng'aki ndakwane chidakika emerongo ebere, egere eng'ana y'omonene, eikere kera omonto, erente okwegena na okomosika Nyasaye, chidakika emerongo ebere na chiarengereretie mpaka bono.

omochokoro oye nere omoga- omo- omo- omo- omosabera oteba ng'a nekiagera ebirengererio bagokwana, ekiagera omwana oyio agokosaba, agokosaba ng'a omonene seseni magokore aende a- a- akwane eng'ane ya ekokonya abanto. Igo omwachie okora buna mosabera, egwegenire ng'a eng'a nachia gokwana nere erente obwanchani ase abao egati yaito.

Yeso ekero amanyete ng'a amang'ana aya onsi nache agaisane, na, na, aa nere, na ebuku eisa, e- e- e- eikeranigwe, na ering'ana eria, na abaange nabo baikaransete. Igoro abande ebuku ebuku ere ebuku yane rero teiyo, lakini nabasabire ng'a mosome ebuku eyio, Yohana eyio.

Yeso. Ebibe bigasoa ase ense, korwa ase Adamu na Hawa, na igo egento Nyasae ake a- a- atongete buna ogosese ase engencho ya obwanchani, kegasareka ase engencho Adamu na Hawa bakorete ebibe, twensi pi bono goika tokwe. Nyasae akarwa ribaga ng'a naye oranache ekina ng'aki otagete koba, ekiagera tatagete gotobetereria, iga atoete ribaga. Nki otagete konacha ekina ekio okonacha aye buna omokristo, nigo otagete omobwatie gose obwatie ebinto bie ense echi, ekiagera. ntobwate okwegena kwa amatuko agocha, eira atoete, ekiagera okwegena ogo okwegena gwaito nkoring'ana aro noo are naintwe, ekiagera ere neribaga rigiya mono atoire, Nyasaye iga agotooro atoete ribaga tokore obwanchani bwaye, lakini twanache ekina. Enchera eye ao, inyora korinte egototeebia, erio rero ngochienda kobateebia, ntabwati obwoba, ekiagera timbwati obwoba bw'ogokwa, ekiagera ogokwa ntokwe, ntobasa gochwara obwoba bw'ogokwa. amatuko amange ntotagete gokwana amang'ana ogokwa, gose ntotagete korengereria ogokwa, nkorengereria ekero narenge omwana omoke, igo nabwate ebirengererio bia okore bia okorera ekero nkoigwa amang'ana ogokwa. Ye- Yeso ga- gakwete agatworokia ng'a ntoboke naende. Ogokwa ikobwate ogokong'u. ekero omonto arang'e gochia gokwa, omobere obe ogokuoma, gwacha omonto ochaka korera, inche na omonyagi omonasi bwe enasi ya nyagitaria, igo ndabatebi ng'a ng'aki omonto agokwa, korende, ekero omonto agokwa. Igo tobwate ama enchera tokoba toko toko tokobarenda, egere mbabase ake okonwa oborora, tokobabekera omo amache monwa, twaba egere bagenderere ko ko kotwa mbabasa kokuoma omobere, bacha buna okorora buna bagotema go- go- go- go- konywa amache ayio. chinsa chinyinge, omwanyabanto igo abwate obokong'u ekiagera omobere okendire, tori tiyari gokora gasi kende gionsi. Abande bainoka iga mwasiririe abaminto, tomanyete obokong'u bwogosira. Abande ntore kogenga togoika ekero omonto ominto agosira ntoiyo akare nyagitari, ntomanyeti obokong'u bore ororo. Omonene ere namanyete, Mathayo iga egototebia, Mathayo emerongo ebere na esano na ime ebibugu na sarasi emerongo etato na kianda, iga egotonyori ng'a. Na Yeso buna abegete amarusa akarera, Omonene, nkonyengwancha gekombe eke iga keng'etere, tari buna ntagete, korende buna aye otagete. Baminto, inyora iga, Nyasae nabwate, Yeso nabwate omobango, naintwe ntobwate omobango intwe buna abanyene na mwanyabanto, binde mbire mbi gosira. ebinto mbie ntotatageti gokwana igoro ya ogokwa, amakweri ne egento egekong'u, iga egoteba oyomo ase oyomo nakwe, kera omonto nasire. emiya ase emiya ogosira ntosire, esegi tekorenta kogera ng'a tomanye ng'a ngochi gokwa tore, amakweri iga agochanchera chire chionsi, okorwara, esegi, omonto agoite, ogokwa gwaito igo kogocha enchera ao ao ao. Lakini tomanye ng'a baria tomwegenete ogokwa tari tinkori tari okora kwana chire ekina ki'obogima bwaito. Ekiagera Yeso Nyasaye natebete ng'a ogokwa ntokwe lakini ntobe moyo. Egetabu ekegototebi iga. Buna mogendererete okoba moyo, buna more iga, na- na- na- na- na rituko eri moyo narenge buna inwe iga. Naende buna nde iga, naye nomobe buna na- buna nde iga ase tata. Bwa- mbwatie nainwe Nyasae oye Tata oria one- ondendete akandusia ase amakweri, naba na- nabe nainwe mpaka omoerio. Gie kobatebia iga, kobabwatia teri rahisi, naende teri saba yane, goika omoerio oye, nimanye ng'a nchera ki mokogenda, nao ndagende nainwe. Ekero ndamanya enchera ogochia, nario ndababwatie, tiga tomanye esabari yaito ekero tore ase ense eye, tokaiborwa omwari oye ntokwe, eraki ebinto torakore egati ya okobo ya okoiborwa na ogokwa, naki kera nache ekina ng'a. obogima bwaito mbobe ase Tata, gose ere nabo borasire kegima. Ekero togochia gosira, ng'ai ogochia? Tari ase emibango yao, tari obong'aini bwao, korende ase okwegena kwao, nabo koragera obe ase ogosira ekero gwasirire ng'a ng'ai ogochia. Ekero togosoma igoro ya igoro ya ng'a omoy buna aye Yeso atebete ng'a bionsi bi biaerire, ng'ai ng'a ng'ai bikoera gochia, ng'ai obogima bwaito boragende. Ekero egento egetang'ani tokoinyora. Tiga tomenye obogima bwe esaba. Onye onye Yeso onye atabwate emebango, atagete gokora omobango oye, akore esabari eyio ya ogototoria, agakwa egere twaberwe ebibe biaito, naintwe totware obogima bwa kare na kare. tarenge gotenena mpaka bi akoore, esabari yaye ere, nario yatebete ng'a yaerire, esabari eye iga yaerire, na obwanchani bwa tata bobenye amatuko onsi. Ankobanyoria iga, ntobwate esaba esaba esababu yokomenya, okomenya ekero tomwegene tata. Ekero tore abanto bare moyo, esabari yaito tiga ebe eyokwegena, tobe abakirisito, tomwegene Nyasaye, tomobwatie Omonene, totige obogima bwaito ase ase are, egere atorende. Egento eke iga ntagete kobainyoria nsome naende iga. egere omanye ng'a nki okorigia, ekero ore omonto okori egasi, okorenta abande gocha ase enyomba y'omonene, abakori egasi na abake, lakini bari toro ororo tiga tokora egasi y'omonene. okoba omworokia bwe egasi ya omonene, goika bwetigana aye omonyene, yagokera abande bagochi ekero ekero ekanisa egochora abanto, tobasa gotama ekiagera omonene natagete kogotumia, goika omanye ng'a nakoete nakoete esawadi yokogotumia. Otetiganeti takogotumia goika bwetigane kwansa. Esabari y'Omonene goika tomanye ng'a ere bweka nere omorai, intwe togwetigana egere atorokererie ebinto togokora. Goika tobe ekiagera ekero agocha atebe mbuya mono morisia one gwakorire egasi engiya, inche otimoke. esawadi, na okogotegerera oigwe rituko riria agoteba ng'a mbuya mono ase omorisia gwakorire egasi engiya, inchuo otimoke ase amo nyomba ya ya tata, komoe bo komenya obogima obwate esaba ya okomokorera omonene chinguru chiao chionsi nere nabe nere. orobaga na obotamero bwao. Kera obogima bwao bwonsi nere orakorende. Abakristo tiga tomanye ng'a kera egento gionsi pi tobwate nonya Yeso nere omuya. Nyasaye iga amanyete kera omonto esabari yaye korwa buna kwaiboretwe mpaka ekero buna ogochi gosira otatiga onache ekina ng'a torigochi komotegerera Rirorio ebinto ogokora bire mamincha. Nyasae agatunga abanto bonsi, na bonsi iga abanchete. Iga arosetie abanto bamosabe, naende bamogenderere komosesenia. Nyasae gatagete tomwanche, toko naende twanchane intwe twensi. Egetabu kia Mariko na Luka, Yeso iga aboretigwe, gento ki'ekenene. omonto arakore, Yeso agateba, ancha Nyasaye mwanche Nyasaye na enkoro yao yonsi, ne na ebirengererio biao na omotu ebirengererio biao bionsi, ne chinguru chiao chionsi, mwanche oyomino buna bweyanchete aye omonyene. Tiga tomenye obogima bw'obwanchani na okobaigweri. ekero Yeso atebete ng'a yaerire, Yeso atebete Ee yaerire ekiagera nakorire ebionsi pi- nabecheti natometie gocha gokora ase ense eye, agakora ebin esabari yaye, nere ekero agokwa agatebete ng'a tari oinche korende nayetagete aye ore igoro, na ekero agokwa, abanto bagakumia, bataka komana. Kebande eria kabere bagachaka koboa ng'a nki ekagokora, lakini Yeso ere tachieti kobategerera, iga arengerereti igoro y'esabari ya y'omoerio yarenge ase ense eye. Na ekero tobwate ebirengererio biogokora egento, goika tokore ebirengererio bio okoigwera ng'a nki keragere nkore esabari eye iga nachagete. obobisi mbori ng'a nokoboira amachiko Omonene, egere toyekorere egasi, na ekero togokora, tomanye ng'a nere bweka togokorera egasi tari mwanyabanto, ekiagera nere obogima bwaito. Okoigwera nakoa gokorenta obosibore, ekiagera ekero ogokora ebinto ebiya nigo bikorenta obwanchani na ebikorwa ebiya. Ekero omenyete ase Nyasaye na gokora ebinto bia Omonene, nigo ore omonto bwa omobuya. Omwerio oye intotebe ng'a. Twakoorire egasi eye, na Omonene natorangerie atebe ng'a inchuo motimoke ase abare gwakorire engiya abana baane. Na abana ekero okoboka gocha ekanisa, tobasa gotiga ase engencho y'ebinto biakong'ire, inchuo ekanisa Komosabereria, mosabe Nyasae, mwegene, ekiagera ere agoteba ng'a tibwo tibwoba ebinto bi'ense eye, ekiagera inche nonde nainwe. Emebango y'Omonene nero togwenerete goko goikerania, goika tworokie eira yaye aruete ng'a natorende baka omoerio. Paulo gana Paulo nabo agototebia ng'a na na na nabambire na Yeso, na obogima bwane omenyete bono, igo omenyete buna okwegena ng'a tata oria oriete eira noo are na inche nandendete mpaka rituko agocha kondangeria. Tiga totebe buna Paulo. Engaki yane yaikire, narwanire ase eyio, nakorire esabari eye, nagachire okwegena kwane, na tata bono ng'eire egutwa engiya y'obwanchani. na Tata oria ogondangeirie, nang'e obogima bwa kare na kare rituko riria akondangeria, na bare twamenyire ase ense eye. Tam- Timotheo ya kabere is inye egegotoinyoria, abande mwarosire koigwa amang'ana 'ogokwa, korende. Okwegena kwa Nyasae ase Nyasae nkogerente ogokwa, nteeba nkabe na inche iga, monto ntegerere gaki, tiga tomanye ng'aki iga. tiga totige ebinto biaito bitaisaini, egere tobeke obwanchani bw'Omonene ime yaito, tobwate Nyasae, tiga torigererie Yeso, ntobatakore- koba abanto tokorigereria chinsemo, rakini torigereretie Yeso bweka omonyene, nere ekiagera nere omorai oito, naende nere oratoire. Inka! Intobase korenta obokong'u, korende totorenta obwanchani, na okoigwera, na obwororo, goika torigererie obogima bwaito gochia bogochi ng'aki bogochi koba motwe, goika Nyasae abe ime yaito, ekiagera emebango yaye nigo ere emiya, nere ogotoba obogima bwa kare na kare. Titobasa kweba ng'a obwanchani bwaye igo bore ime yaito, naende tagototiga. Gotoratare na Nyasae nobwegenwa, nere nabe naintwe, natoe obwanchani, natokorere obuya. Baminto, tiga tobe obwanchani bwaye bobe ime yaito. Ere atworokererie at- enchera tokogenda, na na ekero agotworokereria enchera ntogosira naende. Montegererete, tiga mbainyore iga, moinyorete. Yeso gatagete torigererie enchera eyemo, enchera eyio nere komorigereria ere agateba ng'a komoranche ase inde, na tata nabe nainwe. Kera omwegenwa tiga aikere baria bataramomanya egere mbache goteba ng'a ntwaigwete ring'ana eri. tobae ribaga egere bakore obwanchani bwa Tata. Onye mbagotegerera, bamanye ng'a nabwo bana chi'ekiina, tari onde buna chi'ekiina ekio. Igo mbaminto tiga togenderere buna chi'ekiina keratorente ase Yeso. Obuya mbori ng'a. Ntogokora intwe togeke ebinto ebi bionsi. Nyasae agoteba nabo agotara naintwe esabari yaito yonsi yobogima botore ase ense eye, gotoramotige abe omorai oito, nere nabe obotamero bwaito, nabe otobogoria ekero tari kwenyara kwebogori intwe abanyene. Karue asore, genda otarere abande, obatebie obwanchani bwa tata, no na Yeso buna akoete ase omosaraba ase ebibe biaito. Igo tokosoma tokomenya ase chisimi, tiga tomenye ase ogotarera abande. Tiga torente abande ase tata, aye. Omonto naro ogosaberete, naki akogerora ase ore iga, na omanyete ng'ai ng'a okosaberete, na omanyete ng'a ngochete agagotebia igoro ya Yeso, na aye kora boigo ikera abande obatebie obwanchani bwa Tata, na Tata buna arire eira ng'a nao are naintwe baka omoerio, toratige abe naintwe. obwanchani bwa ense Yeso ekero arenge ase ense ya abande barenge oo batamomanyete, lakini Yeso akagenderera kobanyonyoria ng'a ninche obo- obo- obogima, komorandigereria mogosira, abagosira mbamanye mbari mba- mba- bamorigererie na barabwo mbanyore mba- mbagosira naende. Onye kore omokeresito. Igo twarea okogania gwa ogoikera abande, esaba yaito nereri eye, inki Nyasae abwate ase obogima bwaito, na ogotaka toikere abande egere tobama toma bamanye Omonene. Yeso aba Nyasae abwate ase obogima bwaito. Mathayo emerongo ebere na isano na isato iga egotoinyora ng'a mwanyaigure mokore aiga iga tiga mbasomere iga buna egoteba, ase igo genda morosie aborokigwa ase chinse chionsi ase okobabatisa ase erieta ria Tata, Omwana, na Omoika Omochenu. na kobasomia baebwatie amachiiko nabasomirie, na inche nimbe nainwe mpaka omoerio, Nyasae abe abarende mpaka omoerio. Na inwe mwensi nao tore ase mobango oyio, tiga togende toteebie abande igoro y'obwanchani bwa Tata, toteebie abande bamomanye Nyasae. korwa kera egesaku, obogima bwao koborabe ase Omonene, bakorigereria barora Yeso ime yao, nacho ekiina ekio okochakere ase ore, abagokorigereria barora obwanchani bwa Yeso ime yao, batebie buna ng'ai Yeso akorusirie naende ng'ai akobekire bono ase ore. Ekero bamanya bamumanya baga- bagani baganie gokora ebi ebi gwakorire, ekero omonene agenderere koba kobasesenia. Titobasa kweba ng'a bionsi pi ebi togokora nabi biragere abande, ba- bamu ba- ba- baonchoke bamomanye omonene. Yeso nakoe chinguru chi'ogokora ebi- o- obuya, na- na Omoika Omochenu, ekero kwasokire gokora obwanchani na ase obwege okwegena, tobasa gokaga ng'a tokonyara gokora egasi eyio, ekiagera Yeso nere chinguru. etigane yatebire ng'a korabe na korantige mbe mbe omoraai oo, na ebionsi pi nobe omobuya. Nabo oratake ng'a orakage ng'a tomanyeti kende gose tomanyeti egento ochi gotebia abande, lakini Nyasaye nakoebie ebiokokwana. Ing'ana tigocha ase omokia, abana ba Israeli mbamanyete gokwana kende mpaka bagetigana ase tata. Igo noaka eriogi ase Yeso, nonyare gotebi, goaka eriogi ase Yeso. Noranyare gotara esabari ya ense y'obwanchani bwa Yeso, Yeso nabo agotara naye. Tara ase ekanisa, kaba omokori egasi y'ekanisa egere abande bataramomanya bakorora obwanchani. gosome, omanyete ngaki nanachete kosomera abana gosomia abana ekanisa, ekiagera nyanchete abana. Baria tomanyete tibagotire buna inche, nkore nkoeroka magokoro, abana abang'ina aba iga abake aba, batagete komanya obwanchani bwa Nyasaye. Ekero narenge gocha na abana bane iga iga narenge omonge omoke, ekanisa eria yarenge kondeta, omwana one iga are nange ogocha nere ekanisa iga, ochaka goaka eriogi, nasinywa buna ngokora, akama. Omwana one akan- ekero namotebirie ng'a gwakande chindoe, agateba ng'a baba okwane ring'ana riibe aa ekanisa, aga korende akainyora ng'a akanyiyoria ng'a eng'ana nkwanete gokwana neyobwanchani. Igo otoche- igo agote- agoteeba ng'a omwana oye buna buna at- a- a- a- aigwete bobe ekero amoteebeti ng'a nkomoa kare ororo ekanisa, abana akate akabaira ase oboke omo pastor pastor na omong'ina oye bakaira baka kwana na omwana oyio. Igo abang'ina aba- aba- abang'ina aba- aba- abake iga iga babwate abana abake, abagwenerete koorokigwa chinchera abagwenerete korenda abana, gose to- to ababari twaba twamanyire buna tokorenda abana, toba to- torende abana barabwo bategerere ring'ana ri'Omonene, barore obwanchani bwa ogocha ekanisa, Ebi nabio togwenerete gokora buna Abakristo, goika tokonye abana aba iga, abang'ina ntankobainyoria iga, aa- tiga ti- kore omong'ina gose omogaka nomanyete buna ogokinia omwana, tiga togende tosomie abana tobeke togende ekerasi keria kia abana ekanisa. Tobaorokererie buna bagokiina ekanisa ime. Ase igo nomanyete ng'a nore omong'aini, Nyasae tiga atorende atoorokererie, torore obwanchani bwaye, Nyasae abe omorai oito. Egere tobe eriogi riaye ase ense eye iga, totakeiri kogenda ekanisa netagete abanto, baria batagete gokora egasi ya Omonene, erwe, mosara toiyo, goika orwe ase enkoro yao egere okore egasi ya Omonene. Rengereria ng'a abwo ase okaransete ng'a inki orakore ekero okonye ekanisa eye iga, eikere kera omonto kobatebia igoro ya obwanchani bwa Omonene. Tiga togenderere ng'a tiga Omonene nore, rakini komanyete ng'a tori bomonto ore omochenu Rakini kera rituko igo ogosaba omonene akwabere agosesenie akoorokererie, igo nyasaye kare ime yaito ntokore obwanchani bwaye, erwe etigane na omonene nere nakoorokererie, egento ekenene na ogwetigana aye egere omonene akorae. igo nabatigeire, ekiagera agoteba ng'a nao onde nainwe mpaka omoerio bwense. Naende onsi ase okogenda, kende gionsi ogokora, egento nyasae akoeire ase ebirengererio, okore obwanchani bwaye, nere nabo akogokoa agokoraa okore obwanchani bwaye. Na nekero ebinto egasi yao ase ense eye yaerire, nagokaribise atebe inchuo, aye omwana one bwe egasi gwakorire inchuo otimoke, egere tonyore omenye nere goika omoerio. Rero iga abaminto ekero yaerire, noa agacha esaba, tiga mbatebie egetabu kiabarumi sana isato, ebungo emerongo etato na isano. ng'a oratoatanane korwa ase obwanchani bw'Omonene, emechando, obokong'u, ogoitwa, enchara, okoba getirianda gose emeyio, buna egototebiwa ase ebuku, kende nkeiyo keratoatanane korwa ase Omonene, nao tore. amo nere, bionsi pi, igo tore ababui, goetera ase Yeso Kristo oria okwete ase omosaraba, ekiagera ninyegenete ng'a amakweri, gose obogima, amalaika, gose chisaitani, gose abasinto bigocha, nguru chinde chionsi nchireo. chiranyare gotwatanana korwa ase obwanchani bw'Omonene, ekiagera Yeso Kristo nore naintwe. Abaminto, buna ngochia goikaransa, buna erio nchakire gokwana, buna abwate eng'ana enyia, akobatebi ng'a mwegene. Inche naye nkobatebia, obogima obwate iga bono mpaka ekero ore ase mpaka ogwasirire, goika otumie ribaga erio obwate, okorere obwanchani bw'Omonene. Na ogosaba kwane nkore ng'a, ekero twensi toragende igoro, ntwake eriogi ri'Omonene, totaraika oo. Tiga toake eriogi ri'Omonene ase ense eye na goikera baria bataramomanya. Amina.

Oyo noyominto Elijah moriango, nere oyio okwana igoro ya bionsi biaerire. Engaki enyinge ngocha nakwana igoro yokorwa esadaka. Reero iga, erio ngochia gokwana igoro y'erieta ri'Omonene, buya omwaeldo onde gwakwana buya chieni, eng'ana engiya, Nyasae atogigwe. Ekero ore moyo iga, goika otumie ribaga eriga Nyasae akoeire ore moyo, omokorere Omonene, na bwancha na otancha, okogania gwaito nabo kore obogima bwaito nabo bore igo, omogano one noyo. Timanyeti. Rituko erio monachiete obosomi bw'ekanisa, abanto bago bachiete gonsomia igoro ya insurance, egento nkiarenge ekeyia, abanto obointo twa esibiti ntobwate

egento ekenene eke abanto baane, ekegori eke kiane eke, abanto abakoro mbatagete okwana igoro ya amakweri, batagete ochake okwana mbe kweri, abande bakoira ng'a ekero ogokwana igoro ya amakweri batagete igo otagete abae bakwe, egere oire ebinto biabo biabo. chibesa, na enyomba, na ebinto bionsi babwate. Ekero ogokwana amang'ana ayio, abaibori bago- bagokoboria ng'a otagete nkwe. Korende e- e- ebe- eme- ebe- emebango yaito rero iga tari yokobatebigwa ya amakweri ekero okwe, na ogokoinyori ng'a ogokwa Yeso nabo agoteba ng'a nobe emiaka emia eyemo, nabo ogokana okwe. Lakini ekero gwakuure, goika bwe otware okwegena ng'a obogima bwao mbogenderere koba oo, ekiagera Yeso narwete eira eyio ng'a noo na na moyo ore ekiagera ekero ekero agocha gotuoyia. Naki ntete kobatebi ng'a ogo okobo okoborigwa. Tata ore igoro, mbuya twachire ase ore bono iga, engaki yaye ekire iga erieta riao ritogigwe, kabe na inche buna ngochi gokwana na ring'ana riao, seseni abagotegererete, twensi tobe egento ekemo, twasabera ase riaria Yeso Kristo Omokoonia. Tigankwana iga, ekere ekero omura agocha agakwana igoro ya omopasta, na- nache na omokero. Igondo omotang'ani bw'ekanisa nere ere eseni na ne na inche nabo tore amo buna abana b'Omonene, abaminto, na erieta ri'Omonene nabo rire na intwe. Onye gotagete ko- ko- ko- korenda bionsi pi,

Tiga togende motwe tokwane ring'ana, ekiagera Omonene nore naintwe, egetu gete gete getabu kia okomaanoka. tiga to- tokwa tosome egetabu, egetabu kia okomaanoka, eyemo ebungo kumi na isano na ibere, iga egoteba iga, ekero namoroche, nkagwa ase omogoro oraye. Akabeka okoboko kwaye ase 'nde, agateba, Togotwara obwoba, ninche omochakano na obw'omoerio. Ekegungo ikomi na nane geteba, Ninche oyore moyo, nakwete lakini bono omoyo inde rigereria naende ninche mbwate ekegungu ki'amakweri. Nimbwate ekebu gia Yeso agateba onye kobwate ekebungo oimoke ng'a nimbwate ekebungo ki'amakweri. Yeso nere obogoretie ekebungo eke ki'amakweri, ikaransa, ikaransa. Ekero ngetagete gotebia omoelda ng'a, ase ewiki gwato amatuko ekero gwatotebetie ng'a, tokwane, nasomire ereseni eye igo, naende ekero ngokwana, onye nki nki egento eke gogonte ereseni ereseni egototebia.

egetabu giokomaanoka egeeno ebungo ekumi na isano ekumi na isano na ibere igo egototebia ng'a oyio Yeso arorete Egento eke Paulo gagendete gosaba Ye- Nyasaye Yeso. Yeso akabeka okoboko kwaye ase Paulo akamotebia, agatebia John, Yohana, tokumia, tobasa koboa ninche omochakane bw'omoerio. Ninche omochakano naende ninche omoerio osakorigereria mono kabisa nooo narenge ekero kwaiboreti na ekero ogokwa noo ndi naye noo ndi nainwe kere omochakano baka omoerio eeh. Egento ekero ogenderete gosoma ere ase ere ase ere eseni na eke- ekero ogosoma ebuku, igo okorora ebinto ebinge mono, Yohana ikomi na kianda ebunge me- Yohana emerongo ikomi na kianda ebunge emerongo ebere na isano, ba bagatenena motu ya Yesu ase obosio bwa Yeso, Mary, Ma- Mary Magdalena. Ek- ek- ekero Yeso aroche ng'ina akase agaseka, John agaseka. Ekero Yeso agochia gosira, Yoh- Johana noo arenge, akarora Yeso oko- o- oka- buna agokwa. Ekero nkogenda gochia korigereria amo getabu kia okomanoka, ne egetabu eke kia Yohana, igere egento kio egento kia okumia ekero bakorora Yeso agokwa. Aka omosaraba akabetwa agaitwa agakwa ebiranya. Kwanya kwe kwanya konyora obokong'u bw'ogokora okorora abamino oyomino agosira gose onde bwensi omosani oye agosira babwate obokong'u Yohana akarora obokong'u oya ekero arenge egetuni kia Patimosi akarora Obokong'u bw'aborokigwa bagosira, aa iga akumetie. Ekero twasoma ebuku yateba ng'a, Yeso akabeka okoboko kwaye ase Yohana akamotebia. Tokobasa gotwara obwoba. Ekero obwate obokong'u, manya ng'a Yeso noare agoteba ng'a toondoka, ekiagera nonde naye, ninche omochakano naende ninche omoerio. Ninche nde moyo, nakwete lakini bono naende moyo onde. Nkwaroche ngokwa, lakini bono onde moyo, nabokire, na oare igoro bono agendererete gototang'ani- go- go- go- gotorwanerera, nere nao abwate ekebungo eke ki'amakweri, ntogokwa naende onye togotiga, tiga ngende gochiinsa magega ake. Getokonyoriwu ng'a egento ekenene mono obokristo bwaito igo bore bobekire ase okoboka kwa okoboka kwa Yeso korwa ase embera ekiagera abakure mbaboke. Onye Yeso tabogeti, naintwe ntokoboka, lakini onye obogete, naintwe ntoboke. Onye tabogeti, okwegena gwaito kore bosa onye tabogete. Okwarenge onye tore ase abanyabibe, nabo tokogenderera koba abanyabibe. Korende baria twegenete ase Yeso, na Yeso oyio obokire, iga intwe ntore mo- ntobe moyo, ekiagera ere nare moyo. Abakorinto entang'ani ikomi na kianda ebibugu ikomi na nane egegototebi iga, ekero- ekerongo nonye kobwate ebuku soma inga Abakorinto entang'ani ikomi na kianda. Onye, onye tobwate okwegena ase abana ba Yeso, Abakorinto ikomi na entang'ani ikomi na esano ebiungo ikomi na kianda, eye egotoinyori ng'a noo tore ase omonene twensi. bagosoma yagosomia egeswaeri, ng'a inche nore inche inde inche ni onye ama obogima oyo iga onye tomwegenete nyasae yeso kristo. Na ato nigo tore moyo kobua abare, nigo torabataka kobua abare onde bwensi. Nabo abanto torabataka kobua bonsi pi baria abatamomanyeti, onye Yeso otabogete. Lakini onye obogete, torabatenenku. Igaka obokire okoboka kwa Yeso korwa embeera, eyio nario ekina kiegento ekenene. Mary Magidalena akagenda ase embeera ekero aika ororo Yeso tarenge oo. egento akorete, akaminyoka gochia ase enyomba ya Petero akamotebia, aka- na- aka- na- na- akamote akaba na- na Yo- Yo- Yohana, eye manya eye- e- igo igo buna ebuku egoteba iga, Yohana. emerongo ebere. Magdalena akagenda aria ase embeera, akanyora ng'a taiyo, akagenda kobaboria, Yohana eyio ya- ya emerongo e- ikomi na isano na emerongo ebere eyio otoinyore iga? Yohana emerongo ebere, nigo egototoinyoria. bonsi baikokogenda aborokigwa baria baikogenda ase embeera, aa- na aba- aba- aba- abarisia baria bonsi baikogenda ase embeera, akaba aka. Petero ore nere orenge okora ebinto bionsi pi nere omotang'ani lakini ekero atebitigwe ng'a yeso obokire ebuku egotonyori ng'a bakaminyoka gochia ase embera yohana Akamobua pi Petero, agatang'ana kwansa. Ekero amang'ana amayia ago ama- amayia agocha, goika obe omotang'ani bwango. Egento ntagete kobainyori ng'a, amang'ana ande Nyasae noa. Nao are mambia, mambia intuko ki? emerongo amatenyi ikomi na rimo, abanto bagoaka omopira kare bo ngeresa ngoaka ore na omopira bwa amagoro. Timanyeti mbare ki ogotogia, korende omogano noria otoinyori ng'a, Etimu eria egoaka omopira buya nere ere tiyare gocha goaka omopira. Nabo bare tiyari tokoboka mambia egere ogende goaka omopira onye tore tore tore tayari saha okore amasoesi rende omanye buna ogoaka omopira. Na intwe buna abakirisito tiga tomanye ng'a goika twetayarise twebe ang'e tokore Omonene, egero ekero engaki egoika yokomotogia Omonene tonyore ng'a ntomanyete, tosome ebuku buya tomanye Omonene buya. Nekero tobe abaaki omopira buya, egere abagotorora bamanye ng'a ntomanyete Nyasaye. Mbwate emibango yokoregereria ekero omopira oyo ochia goakwa, abanto babo baria batake bagochia konyora egekombe egere ng'a ake chinkobi kiagera ko koge ekibe abanto bonsi pi bakogenda ase ekegwanda korigereria omopira oria chibesa bakorwa na echinyinge mono sana. Lakini abanto nabo bakogenda bagotumia chibesa chiabo egere barigererie omopira oyio. Abanto bako- bagwetayarisa sana, na baria ba- bamanyete ng'a etimu etimu ne yabo, igo bakogenda ororo barigereria ba- ba- ba- bogete ng'a etimu yabo neche ebue. Egento bagokora isiko nigo bagokora nyomba ime igo bire ebikogokia bikogokia abanto, igo tokobainyoria iga. Egento nkobainyoria abakuure ase Yeso Kristo. Abatesalonika igeko totebi ng'a Nyasae naiche korwa igoro neriogi, na baria bakure ase Yeso Kristo mbaboke koumerana na Nyasae, Ninyegenete ng'a nainche nime moyo, egere ntoonchoke toa ase egtageka, egere tobe na Nyasae goika kare na kare. Erabe rituko riria rirabe riogokumia, na goika ororo goika togochia gokora ebinto ebiya gochakera bono mpaka omoerio. Abaefeso buna egototebia, Abaefeso isano, ebiungo ikomi na isano gegotoinyoria iga, goika otare na okwegena, tobasa ko buna omonto omoriri, korende buna omonto ore omong'aini. Kabe, erinde buna obe omenyete, tokobasa kwemenya buna omonto ore omong'aini, korende omonto obwanchete Nyasaye. Ribaga rionsi pi kwaeirwe, ritumia ase okomotogia Nyasaye, na gokora obwanchani bwaye, egere abe nere omoraai oo, bono goika kare na kare. Ematuko y'obibe tabasa koba egati yao na Nyasaye. Toba omonto omoriri, korende manya ng'a inki obwanchani bwa Tata botakete asore. Ondiegi nakwane amang'ana amaya sana iga iga igoro y'obwanchani bwa Tata, iga atagete obe omokori egasi yaye, oigwere ring'ana riaye, otobasaka, bwatia amachiko y'Omonene, mwanche Nyasaye, erie anche oyomino buna bweanchete aye, kora iga enkwana iga. Buna ogotera koba ng'a imokia eriogi riao otere riire Yeso ngocha are naende, tera Omonene riogi ria Omonene, Yeso ngocha are, Yeso ngocha are, omori omoriki onde iga agotera iga arigete iga, tiga tokore egasi ya Omonene bono, gochia bono goika kare na kare, Tiga tokore obwanchani bwaye goi- ekero onsi akwa- akore obogima bwaerire, na ebinto egasi yaito ase ense eye yaerire, na ekero eke ebende- ebe- ese- etarumbeta yabugire, nintagete kobati ya nimbeti yare n- n- na obororo ekero ebe- ebendera eria yabugira. Onye gobutagete koba nanya ase seba I- imokia okoboko otebe noo otagete koba aria ekero orache tenena onye gotagete koba ase enamba eria ya abanto bagora ake eriogi ekerere tarumbeta yabugire. Eyio naki totagete korora ase obogima bwaito, ekiagera Yeso otebire, nache gotuoyia atoire igoro. Ninyegenete ng'a ni- nimbe aroro, aye mbwegenete ng'a nobe aroro oyominto oo. Nyamata na baba na eamate yane na abana bane na eamate yane mbatoko, erabe rituko ri'ogokumia ekero ri- ekero etarumbeta erambure. Tiga Nyasaye atosesenie, tobe ang'e nere. Amina. Tosabe, Tata oye ore igoro, kwabeire omwororo ase tore, kwabeire omuya ase obogima bwaito, totaete komoakera omonene mbuya mono, ase okwegena kotobwate ng'a, noyo yesare naintwe. Tiga tobe ang'e, ekero orache tonyo- twenyore ng'a noo tore ase to- ase ore tore ase ore, nora obokong'u bwonsi pi tobwate ase ense eye, nto tere tosesenigwe, totwa tonyorekane tore ase obosio bwao ekero ogocha gotuoria, goetera ase Yeso oria okwete ase omosaraba. ekiagera tw'ensipiriti kerio ntotake koba naye goika kare na kare, tosesenie goik- ase eng'ana twaigurera ero, basesenie baria bakwanire naintwe, tw'ensipi tobe ase ena enamba eria egochia gotoka ororo, ekiagera twasabera ase ria Yeso Kristo omokonyi, amina amina.